נאר אונז האבן שוין גערעדט אז מען לייגט א גרויסע, פארוואס לייגט מען אזא גרויסע דגוש אויף חיצוניות ווען ס'קומט צו מצוות? דער כהן אן די בגדי כהונה איז קאנסידערט ממש א זר און די עבודה איז פסול. ער טוט עס אן, אה, סאו יעצט איז ער מסודר. ס'איז לכאורה עס א גשמיות'דיג זאך, א קלייד, וואס האט ער דא געטון? נאר וואס דען? די קליידער פון א מענטש האט השפעה, די חיצוניות פון א מענטש האט השפעה אויף זיין פנימיות, ס'טשעינדזשט די גאנצע מענטש, די אפיקורסים די פרייע טענה'ן אלעמאל וואס מאכט מען אזא עסק פון חיצוניות, וואס דארף מען טון מצוות, מעשיות, אתרוג, סוכה, די עיקר דאך אני יהודי בלב, רחמנא ליבא בוי, די פסוקים קענען זיי זייער גוט, אבער זעט אן, ניין, די אייבערשטער זאגט נישט אזוי, דווקא די חיצוניות איז משפיע אויף די מענטש, ס'טוט, ס'העלפט אים צו און ברענגט אים צו א לעוול אז ער קען אויפטון וואס ער דארף טון. ר' דוד שמיעל האט געזאגט אז, מ'קען עס, מ'זעט בדרך רמז אז ס'קומט אן יום טוב סוכות נאך ימים נוראים, בימים נוראים האט מען זייער שטארק עוסק געווען אין תפילה, תפילה הייסט עבודה שבלב, מען מאכט א דגוש אויף די פנימיות, די כוונה, די אינעווייניגסטע זאכן, קען א מענטש טראכטן אקעי דאס איז די עיקר, דאס איז נאר דאס לאמיר נאר פאוקעסן אויף דעם, קומט אן סוכות און זאגט אונז פונקט פארקערט, ס'איז נאו מאר חיצוניות'דיגע מצוות, ס'איז נאו טיים פון מצוות מער פון חיצוניות ווי די מצוות פון סוכות, שטייט אין ספרים הקדושים אז סוכות איז א מצוה שאין כמותו, מען נעמט זיך ארום פון אלע זייטן מיט מיט די סוכה, מען גייט אריין מען איז ארומגענומען פון אלע זעקס זייטן פון די מיט די סוכה, די לולב האתרוג, נאניע, מען מאכט הקפות, מען גייט ארום מען ווייזט עס און מען ווייזט עס, יא, א דגוש פון חיצוניות חיצוניות, ווייל די חיצוניות איז משפיע אויף די פנימיות. רבי יונה פורסט, אין זיין ספר דברי יונה, דער תפארת יונה פון בארא פארק, דער מחבר דערפון, ער האט נישט געהאט קיין קינדער, האט אויפגעצויגן רבי שלמה פעלדמאן, האט אויך נישט געהאט קיין קינדער, עס גייט נאך אן היינט, תפארת יונה האט נאך געווארן, ער האט געשריבן א ספר, שרייבט ער אז ער איז געווען אין די לאגער, ער איז געווען מיט א גר, אימעדזשין ער האט זיך מגייר געווען ער ענד אפ אין די לאגער, אז מען האט אים געפרעגט וואס האט דיך גורם געווען זיך מגייר צו זיין, האט ער געזאגט ער האט געוואוינט לעבן א בית מדרש, גלייך נעבן א בית מדרש, און ער האט געזען ווי די אידן קומען ארויס מוצאי יום כיפור, און זיי האבן געלאכט, געלאכטן, די פנים האט געשיינט, האט ער געזאגט אז כ'האב געוואוסט אז קיין עקסערסייז האבן זיי דארט נישט געטון, קיין סעודות האבן זיי נישט געגעסן דארטן אויך נישט, פון וואס האבן זיי געלאכטן? זיי האבן נאר געהאט דעם מחזה, אבער עם כל זאת האט די פנים געלאכטן, כ'האב געזען ס'איז עפעס דא עפעס העכערס, איך האב געווען דזשעלעס דערפון, און דאס האט אים געברענגט ער זאל זיך מגיה זיין. זעסטו, די פנימיות איז ניכר פון די חיצוניות, ס'האט א השפעה, יא די חיצוניות האט א השפעה אויף די פנימיות.